Għeżież Maltin u Għawdxin! Hi!
You're right, you're right. All right.
X'inhi l-ewwel ħaġa li tagħmel kieku tiġi eletta bħala MP?
Eh, naħseb kieku nċempel il-familja. Unbat ngħid thank you lil kull min għeni huwa fimni kull ilhom jiġru miegħi. Tifhem? So dik l-ewwel ħaġa. Inċempel il-Mark, ngħidlu xara bank fidejk. Bye.
Naħseb wara kampanja bħal dik, naħseb nieħu break jiena. Kun sorpriż ħafna ma naħsibx li qatt ħan itfan nomina biex noħroġ għal politika mhix xi ħaġa li toġobni. Immur niekol.
La dubju mur niċċelebra ma nis li vvutawli. Immur impaqpaq magħhom. X'nibda naħdem jaħasra. Ma tieħux kafe? Mhux nieħu kafe, le, nibda x-xogħol u daqshekk. I am very excited here by the election, so I want to use my vote. And when I use my vote, so I go coffee and again I start my work. That's it.
Jien nixtieq ħafna norqod fis-sodot fejn raqdet ir-reġina. Issa. Dik ma tantx tista' tagħmilha kif tkun MEP, imma naħseb illi kif tkun MEP kollok aċċessa l informazzjoni ta' fejn marret fi żjarat statali reġina madwar l-Ewropa. Probably go sleep għax I'd be very tired. U nkun nista' mbagħad imur f'dawk il-postijiet fejn marret, ġast kemm norqod mhux magħha, eh, fis-sens norqod fis-sodda fejn raqdet hi, ġast biex ngħid jiena rqadt Fl-istess sodda fejn raqdet ir-reġina. Nieħu break u mbagħad nibda. Imur norqod għax inkun għajjina wara d-door to door. Mur naqa' shopping u hekk u qabel ħaqani wara dak ix-xogħol kollu, le le. Jiena naħseb nagħmel liġi, kieku, biex kulħadd jieħu ħsieb il-faċċata ta' barra tiegħu u jkun hemm multi għal min ma jieħux ħsieb il-faċċata. Kif timxi u xxejjer li kieku kont MP?
Mhux l-istess kif timxi u xejjer meta ma tkunx. L-istess. All right.
No, na melek, ma bġi kull xwej, zdaw ta' melek, u bas għaw tiġi sa' wiper. Probably ninżal sawt. Tlajt, yes, tlajt. Għaddu għem, tu għem, għole. Nxejerek biex naħbil bye bye fleb.
Bħal reġina.
Jiena nħobb nanna, allura nibda nanna il-kull minn nara.
Xikolli trademark. Idealment biex tkun tider sexy. Imma kif naħseb li kieku vera nagħmilha xejn klamżi.
Għan li get to my queen wave. Ma normali, u nxejr kiku, tafki. Un għadda fxie bew salem u law, fxie kappell daqs dinja. Xtilbes tittaj li li li. Xtilbes kiku mela.
U kiku tajx kemm nider. Kiku nilbes ħaġa li vera vera nkun nider bija. Zgur, zgur, zgur, zgur. Kif tibdiħ mass meeting inti kiku?
Għeżież Maltin u Għawdxin!
Insellem lill-ħbieb, insellem lill-għedewwa, insellem il-ħbieb u l-għedewwa, biex nagħmel ftit PR għal play li tużem fiha l-mara tiegħi li siri bi pwedew. Eżis ħuti Maltin, Għawdxin, U forsi nindirizza anke dawk in-nies li jgħixu kemm huna u għax qatt ma nindirizzaw. Kun ngħidilhom, eżis ħuti, Maltin u Għawċin, grazzi tal-li votajtuli. Ħuti Maltin u Għawċin, il-vot tagħkom huwa importanti. Ma kieku jinnaf, per eżempju, sabiħ tajt, hello you beautiful people. ħaġa naqra hekk iktar. Ximna differenti, una differenti.
Grazzi tal-fiduċja li għandkom Fija l-ewwel ħaġa, hekk nibdih. Hello, everybody, alright? Who are you? I don't know. Kemm minħobkom tal-li votajtuli u kemm se naħdem għalikom. Eżis ħuti maħbubin u ledi.
Nixtieq nagħmel mass meeting għall-Awċin. Biss, in which case kieku jkun jibda. Eżes, ħuti Awċin. Ejja ħa nieħdu over Malta. In-nies jaħsbu li l-Musulman ħedu over Malta, ma l-għawċin qed jagħmlu. Ma taħseb ftit.